X'hemm f'qalbek? L-Iskrittura titkellem, Ħadtek fid-deżert biex nara x'hemm f'qalbek. Il-qalb, is-sors tal-emozzjonijiet, is-sors tal-feelings, is-sors tal-piżat, is-sors ta' dak li joħroġ minn ġol-bniedem, li jirrevela mhux biss min aħna, jirrevela min nistgħu nkunu. Randan huwa proprju dan iż-żmien. U kull sena, fil-mixja tagħna lejn il-Għid, fil-mixja tagħna biex aħna nġeddu l-magħmudija tagħna, dik il-le li rridu ngħidu lid-dnub, lix-xewqat, lix-xitan, lit-toroq kollha li jneħħulna il-hena vera u l-iva lil dan Alla li ġie biex jirrevela lilu nnifsu li huwa kelma fuq il-mewt u fuq id-dnub, dan iż-żmien tar-Randan, nibdew dejjem b'dan il-Ħadd li fih Aħna wkoll niġu mistoqsija din il-kelma, X'hemm fil-qalb tiegħek? Huwa żmien fejn fina qed issir operazzjoni. Bħal kull bniedem li fil-qalb ħa jagħmel operazzjoni għandu bżonn li jgħaddi minn żmien ta' preparazzjoni, minn żmien li fih ma jikolx, minn żmien li fih jieqaf mix-xogħol, minn żmien li fih ibiddel ir-ritmu tal-ħajja proprju biex iħalli lil din l-operazzjoni teffettwalu l-ħajja kollha tiegħu. Dan hu żmien ta' Randan u f'dan l-Ewwel Ħadd, f'din il-mixja li fiha qed nagħmlu, qed niġu msejħa għal darb'oħra biex nikbru. San Girgor ta' Nizza jgħid l-akbar dnub huwa li ma tikbirx. L-akbar dnub huwa li fil-ħajja tiegħek inti teħel. U għalhekk, f'dan l-Ewwel Ħadd il-Knisja toħodna proprju fid-deżert. fil-post tal-baħħ. Fil-Bibbja, il-kelma deżert hija midbar, hija dabar li minnha ġejja l-kelma midbar, hija l-ispazju vojt fejn jista' verament ikun hemm l-eku tal-kelma. Aħna għandna bżonn fil-ħajja tagħna li jkollna spazju vojt, Aħna għandna bżonn fil-ħajja tagħna u aħna ma rriduhx għax ħajjitna hija mimlija daqs kemm mimlija huma t-toroq li fihom aħna ngħixu. Ħajjitna ħafna drabi għaddejja minn żmien ta' frustrazzjoni, minn filgħodu sa filgħaxija, il-mobile idoqq, mill-istorbju li nirċievu, mill-istorbju tan-nies li għandhom bżonn xi ħaġa minna, min-neċessità tat-tfal, tax-xogħol, tal-ġenituri. Aħna ħafna drabi qegħdin f'roller coaster. U allura dan iż-żmien tar-Randan, l-ewwel ġurnata ta' dan il-Ħadd, ta' dan l-ewwel Ħadd ta' dan iż-żmien joħodna fid-deżert, fil-post tas-silenzju, fil-post li joħodna għall-essenzjali, fil-post li joħodna għall-mistoqsijiet fundamentali, fil-post fejn lilna idaħħalna f'self-awareness, fil-bżonn li aħna wkoll naħsbu, min ma jaħsibx qatt ma jista' jieħu deċiżjoni. U allura aħna wkoll irridu f'dan id-deżert, Ġesù Kristu wkoll imur għal erbgħin ġurnata fid-deżert. Qed naqraw il-Vanġelu ta' San Mark, tal-Vanġelu mill-isbaħ li jieħu 'l Ġesù proprju f'dan id-deżert biex jagħmel id-deċiżjoni fuq il-missjoni prinċipali ta' ħajtu, f'din l-interjorità fejn hemm il-biża', fejn niffaċċja l-anzjetà, fejn niffaċċja l-ġrieħi profondi li hemm ġo fija u l-ħafna vuċijiet li lilna jiddeterminaw u jistgħu jkissru il-ħajja tagħna, fid-deżert aħna wkoll nitgħallmu nisimgħu. Huwa biss min hu kapaċi jisma' li hu kapaċi jaħseb u allura li jkun kapaċi jħobb. Ftit ilu, f'Sanremo, kien hemm preżentazzjoni ta' Giovanni Allievi, mużiċista kompożatur famuż, li f'ħin minnhom daħal f'marda serja. U jgħid dan il-kliem fid-deżert li daħal fih, Tlift kollox. Tlift ix-xogħol, tlift ix-xagħar, tlift iċ-ċertezzi tiegħi, iżda mhux it-tama u r-rieda li ngħix, u r-rieda li nimmaġina, għax it-tbatija fetħitli toroq ġodda. Moħbija, gratitudni għan-natura, gratitudni għall-imħabba li rċevejt, u gratitudni għan-nies li bħali huma morda imma li għexu t-tbatija f'integrità kbira. Dan huwa verament id-deżert. il-post fejn aħna rridu niffaċċjaw l-ikbar tliet realtajiet profondi fil-ħajja tagħna, il-libido amandi, jiġifieri li ngħaddu mill-bżonn kbir li għandna aħna li nkunu maħbuba, mill-bżonn kbir li għandna aħna li nkunu ċ-ċentru, Mill-bżonn kbir li għandna li ngħixu fuq l-aptit, il-Bibbja ittina b'simbolu l-bniedem li ma jgħix biss bil-ħobż, il-ħobż hija l-instant gratification, il-malajr, l-issa, il-mument li jiena nagħmel biss dak li lili jogħġobni iktar milli dak li jiena għandi bżonn. Dan huwa l-ewwel realtà speċjalment fil-kultura tagħna. Il-bżonn li jiena ma nużax in-nies. Il-bżonn li ma nimliex il-vojt ta' ħajti bis-sesswalità żbaljata. Il-bżonn li jiena nitgħallem insaffi din ir-realtà, li ngħaddi jiena mill-bżonnijiet primarji għall-valuri, Li l-bniedem ma jgħixx biex jiekol, imma li l-bniedem jiekol biex jgħix. Li ċ-ċentralità tal-ħajja tiegħi tkun il-ħajja, il-ħajja vera, il-ħajja fl-għażliet kollha tagħha. Magħha għandna t-tieni tentazzjoni, it-tieni idolu li kull wieħed irid jiffaċċja fil-ħajja tiegħu. il-libido possidenti, il-bżonn li s-sigurtà tiegħi tkun fuq dak li jiena għandi, fuq l-affarijiet, fuq il-flus, fuq id-ditta, fuq id-dar, fuq il-karozza, il-bżonn kbir li l-midja il-ħin kollu tibbombardjana biha, il-bżonn kbir li jiena dak li għandi aktar milli jiena dak li jien. U hawnhekk għandna r-realtà profonda li fil-Vanġelu ssir l-iktar ħaġa importanti, il-bniedem ma jgħix biss fuq din ir-realtà, speċjalment anke li nippossedi lil Alla, li nagħmel reliġjon, tempju, il-bżonnijiet tiegħi biex insalva, li m'Alla jkolli relazzjoni ta' negozjar. ta' bejgħ ta' ixtri u partat. Hawnhekk jiġi rrivelat lilna wiċċ ieħor li l-bniedem irid juża l-affarijiet, mhux iħalli l-affarijiet jużaw lilu. Lill-bniedem l-iktar ħaġa importanti mhijiex l-istruttura tar-reliġjon, imma l-iktar ħaġa importanti għal kull bniedem hija l-immaġni ġdida li tiġi rrivelata f'Alla. U l-aħħar tentazzjoni, li kull wieħed minna għandu hija l-libido dominanti, il-bżonn li jiena nikkontrolla, il-bżonn li jien inkun f'kontroll ta' nies, ta' sitwazzjonijiet. Din hija l-libido ta' power. Il-filawtija, the laugh of self, li jien nikkontrolla ħajti, il-biża' ħafna drabi ġġib kontroll, hija l-fiduċja biss li lilna toħodna f'toroq u direzzjonijiet oħra quddiem dan il-Ħadd. U quddiem ir-Randan li għadna kif nibdew aħna niġu dejjem mogħtija għażla lil min tridu taqdu. Il-ħajja hija mibnija mill-vuċijiet li nisimgħu u mit-toroq li aħna naqbdu. Fejn hi qalbek? Fejn trid li qalbek tkun, tirreżistix. Dan il-Ħadd il-Knisja jekk trid tikber ħu responsabiltà. Jekk trid tikber erġa' isma' il-kelma li qed tagħtina il-Liturġija indem u emmen fil-Vanġelu, metanoia, biddel il-mentalità, ħalli dan iż-żmien iqajmek mir-raqda. Ħalli d-deżert li hemm f'ħajtek, is-solitudni, il-mard, is-sitwazzjonijiet diffiċli, is-solitudni tar-relazzjonijiet imfarrka, il-feeling li tħossok waħdek, il-vizzji li ħafna drabi nidħlu fihom biex aħna nsolvu dan il-vojt li qisu ma jista' jimtela qatt, Ħalli dan l-ispazju jkellmek, kif id-deżert kellem lil Ġesù ta' Nazaret, u agħmel inti wkoll il-pass li permezz tal-Kelma ta' Alla tiskopri triq ġdida, tiskopri realtà oħra. Agħmel il-pass inti wkoll li tikber, għax l-ikbar dnub li jista' jagħmel il-bniedem huwa li ma jikbirx. Tiqafx fid-deżert. imma ħalli dan id-deżert jixprunak għall-avventura vera li timxi wara l-Mulej Ġesù li qed jistiednek lilek u lili biex nimxu warajh.